Лӗпӗш ачасем валли
Вӧдер шакӑр тусӑмсем, кӑлтӑр-кӑлтӑр кускаласа кун каҫа вылярӑр-и? Ҫил ачипе ӑмӑртса урам тӑрӑх чупрӑр-и? Каҫ енне ӗшентӗр-и? Шӑкӑрин ларса тухрӑр-и?
Эппин, пӗчӗк тусӑмсем, Уйӑхпи юмахне юптармашкӑн тытӑнар.
Шӑпланса, кӑштмӑрлатса юмах ҫӑмхине сӳтер. Мӑр-мӑр. Уйӑхпи юмахӗсем
Ырӑ каҫ пултарать ачасем, юмах халап тусӗсем. Тулли уйӑх пек ҫутӑ салам пурне те. Паян пирӗн юмах кушелӗнче ҫил мӑнту патне кайни, якут халӑх юмахӗ. Эппин, халех пуҫлатпӑр юптарма, пурте килӗр тӑнлама. Юмах урхамахпа калакан Урапапа, эсир вара радио ҫывӑхӗнче пуль тетпӗр. Шӑпланса та лӑпланса юмах итлеме меллӗнрех вырнаҫар. Пуҫӗпе пуҫлар та хӳрипе вӗҫлер.
Кӑваккӳлӗ ҫывӑхӗнче мӑнкӑмӑллӑ якут хӗрӗпе тата ырӑ якут ывӑлӗпе пурӑннӑ. Юрттисем юнашарах ларнӑ пулин те вӗсем нихӑҫан та пӗр-пӗрин патне хӑнана ҫӳремен. Икӗ якут кӳлӗ хӗрринче пӗр вӑхӑтра пулӑ тытсан ырӑ якут сывлӑх сунса пуҫ тайнӑ. Мӑнкӑмӑлли ун ҫине ҫаврӑнса та пӑхман. Ырӑ Якут урамра ун юртти ҫине пӑхса ларсан лешӗ ҫурӑмпа вӑрт ҫаврӑннӑ. Ырӑ Якут ҫывӑхри ҫырмана пулӑ тытма тухсан мӑнкӑмӑлли унран чылай аякка кайса лартнӑ. Ҫапла Пурӑннӑ та вӗсем пӗррехинче кӑвак кӳлӗ ҫийӗн вӑйлӑ ҫил вӗҫтерсе пынӑ та ҫынсем пӗр-пӗринпе килӗштермесӗр пурӑннине курнӑ. Вӗсене пӗрпеклетсен мӗнле-ши? шутланӑ вӑл. Мӑнкӑмӑллӑ Якутпа хӗрӗ пулӑ тытса ларнӑ ҫӗре ҫил вӑрттӑн пынӑ та пӗтӗм вӑйран вӗрнӗ. Мӗнпур пулли ывӑлӗпе пӗрле пулӑра ларакан ырӑ Якут патнех вӗҫсе ҫитнӗ те вӗсем умне ӳкнӗ. Ҫилӗ ҫав вӑхӑтра сӑрт ҫине хӑпарса ларнӑ та малалла мӗн пулать-ши тесе сӑнама пуҫланӑ. Ырӑ Якутпа ывӑлӗ килсе ӳкнӗ пуллисене пӗтӗмпех пуҫтарнӑ та, кимӗ ҫине ларса Мӑн кӑмӑллӑ Якута тавӑрса пама кайнӑ. Кӳршӗсем пулӑпа вӗсем патнелле иҫнине курсан мӑн кӑмӑллӑ Якут хӗрне тепӗр еннелле ҫаврӑнса ларма хушнӑ. Сӑмах та ан чӗн вӗсене тенӗ. Кӳрши ывӑлӗпе ҫитнӗ, кимене шывран кӑларнӑ та. Акку санӑн пулӑ. Пирӗн пата ӑна ҫил вӗҫтерсе килчӗ. Ил каялла. Мӑн кӑмӑллӑ Якутпа хӗрӗ ҫӑвара шыв сыпнӑ тен. Ним те чӗнмен. Ҫапла кӑмӑлсӑррӑн кӗтсе илни ырӑ чунлӑ Якутпа ывӑлне кӳрентернӗ. Вӗсем пултисене ҫыран ҫине тухса хунӑ та каялла кайнӑ. Лешсем хӑйсен ҫыранӗ ҫине тухсанах мӑн кӑмӑллӑ Якут тӳрех кӳрши хурса хӑварнӑ пулӑ патне ыткӑннӑ та ӑна пӗтӗмпех шыва ывӑтнӑ. Ҫакна сӑнаса тӑракан ҫил тата ытларах тарӑхса кайнӑ. Эпӗ санӑн мӑн кӑмӑлӑхна пӗтеретӗпех курса тӑр, тесе шутланӑ вӑл. Мӑн кӑмӑллӑ Якут тетелне тепӗр хут шыва ывӑтнӑ та кимне вырнаҫса ларнӑ ҫеҫ Ҫил кӳмере хумсем кӑларнӑ, чи ҫӳллӗ хумӗ мӑн кӑмӑллӑ Якут киммине ҫӗкленӗ те пулӑ тытса ларакан ырӑ Якут тӗлне кӑларса пенӗ. Ашшӗпе ывӑлӗ часрах мӑн кӑмӑллӑ кӳрше пулӑшма васканӑ. Лешӗ аран сывланӑ. Ырӑ кӳршӗ ӑна ҫи ҫирӗп тетел ҫине хунӑ та юрттине илсе кӗнӗ. Ҫав вӑхӑтра мӑнкӑмӑллӑ Яккутӑн хӗрӗ чупса ҫитнӗ. Вӑл хӑраса ӳкнӗскер, кӗтесе тӗршӗннӗ те макӑрса янӑ, никампа та калаҫман. Ырӑ Якутпа ывӑлӗ кӳрше сиплеме тытӑннӑ. Вут хутнӑ, шыв ӑсса килнӗ, чей вӗретсе ӗҫтернӗ. Кӑвайт ан сӳнтер тесе черетпе ҫӗрлесерен ун умӗнче ларнӑ. Вӑл вӑхӑтра ҫил юрт тавра ҫаврӑнса ҫӳренӗ, малалла мӗн пуласса кӗтнӗ. Сыватрӗҫ, сыватрӗҫех мӑнкӑмӑллӑ Якута. Вӑл ура ҫине тӑчӗ. Хӑйӗн хӗрне пулла кайма чӗнчӗ те иккӗшӗ тухса кайрӗҫ. Тав сӑмахӗ те каламарӗҫ. «Хаш!» — сывларӗҫ ҫакна курсан ашшӗпе ывӑлӗ. «Ҫил тата усалланчӗ. Вӑл ҫӳллӗ ту ҫине вырнаҫрӗ те Якутпа хӗрӗ килне таврӑнасса кӗте пуҫларӗ. Лешсем юрт та алӑкне уҫма тӑнӑччӗ ҫеҫ, Чул хыҫӗнчен ҫил сиксе тухрӗ те хура ҫӗре ҫавӑрттара пуҫларӗ. Мӑн кӑмӑллӑ Якку суркине ҫӳле ҫӗклерӗ, йывӑҫ кӑшӑрне чӑл-пар салатрӗ, пӑлан тирӗсене тусем хыҫне вӗҫтерсе кайрӗ. Ҫак вӑхӑтра ыр Яккутпа ывӑлӗ ӗҫрен таврӑннӑ. Кӳршӗн юртти тӗлне ҫитсен тӗлӗннипе хытсах тӑнӑ. Юртӑ вырӑнӗнче тарӑн шӑтӑк ҫеҫ пулнӑ. Килӗ-ҫуртсӑр тӑрса юлнӑ Якутпа хӗрне чун-чӗререн шелленӗ вӗсем. Атьӑр пирӗн пата пурӑнма. Эпир хамӑра валли теприне лартӑпӑр, тесе сӗннӗ.
Хальхинче те мӑн кӑмӑллӑ кӳршӗ ырӑ Якута тарават пулман. Ун ҫине пӑхса илнӗ те кӳршӗ юрттинче хуҫаланма пуҫланӑ. Ырӑ Якутпа ывӑлӗ йывӑҫ тураттисенчен ҫӗнӗ юрт тунӑ. Мӑн кӑмӑллӑ кӳршӗ вара сӑмсине каҫӑртнӑ. Ҫакна сӑнаса тӑракан ҫил ку хутӗнче мӑн туран канаш ыйтма шутланӑ. Мӗнле вӑй ҫынсене ҫывӑхлатма пултарӗ? Нумай кун та чылай каҫ варсемпе, ҫарансемпе вӗҫнӗ вӑл. Юлашкинчен мӑнту патне ҫитнӗ, унран ыйтнӑ. Кала-ха, мӑнту, эсӗ пӗтӗм ҫӗре куратӑн-и? тенӗ.
Мӗнле пур, пӗтӗмпех. Хуравланӑ лешӗ. Каласамччӗ мана, мӑнту, мӗнле вӑй ҫынсене пӗр-пӗринпе ҫывӑхлантарма пултарӗ? Туслӑх вӑл. Хуравланӑ ту. Ӑҫтан тупмалла ҫав туслӑха? Хӑвӑн чӗрӳ ҫине таврӑн та сӗм вӑрманти тайгари ҫӳллӗ тата ҫамрӑк пур йывӑҫа та хускат. Сарлака юхан шывсемпе тинӗссенчи шывсене ҫӗкле, тӳпери хура палетсене хӑваласа яр та янкӑр куна ҫул пар. Вара хӑвах туслӑх ҫуралнине курӑн. Ҫил
мӑнтӑва чун-чӗререн тав тунӑ та каялла вӗҫтернӗ. Анлӑ тайгана кӗрсе кайнӑ та ниепле те лӑпланайман, пӗр вӗҫӗнчен тепӗр вӗҫне вӗҫтерсе ҫӳренӗ, ҫул ҫинче мӗн тӗл пулнӑ пӗтӗмпех ҫӗкленӗ, хӑй ӗҫне хӑй курса тӗлӗннӗ. Ҫӗр кисренсе тӑрать. Ав мӗн тума пултарать вӑйлӑ ҫил. Унтан вӑл варсемпе ҫаран ҫине ҫул тытнӑ. Тайга тӑрӑх сапаланса ҫӳрекен пӑлансем пӗр кӗтӗве пухӑннӑ иккен. Ҫынсем пурте ҫӳллӗ кӑвайт умне пуҫтарӑннӑ та пӗрле ӗҫлеҫҫӗ. Ҫакна курнипе савӑнса кайнӑ ҫил ҫынсемпе пӗрле ҫамрӑклансах пынӑ. Тепӗр кунне ирхине ирех вӑл ҫутӑ кӳлӗ патне ҫитнӗ. Унта нумай халӑх ҫӗнӗ куна кӗтме тухнӑ иккен. Мӑнкӑмӑллӑ якутпа ырӑ якут пӗрле ҫӗнӗ ҫурт лартаҫҫӗ. Вӗсен ывӑлӗпе хӗрӗ хаваслӑн пысӑк тетеле кӳлӗ патне сӗтӗреҫҫӗ. Вӗсем ҫине пӑхса илнӗ те ҫил ӑна та савӑк пулса кайнӑ. Вӑл мӑнаҫлӑ юррине юрласа янӑ. Юрӑра мӑнту ӑна тӗлӗнтермӗш ҫил-тӑвӑла ҫӗр ҫин вӗҫтерме вӗрентни ҫинчен каланӑ. Ҫав ҫил-тӑвӑл хыҫҫӑн уйрӑмӑн пурӑнасси пӗтнӗ тет. Тӳпере яланах Туслӑ хӗвелӗ ҫутатнӑ тет.
Юмах ярса юптартӑмӑр, кӑшт кӑна шахвӑртса та илтӗмӗр. Ҫапах юмахӑн та виҫи пур, Камитлерӗ ҫав маттур. Халӗ вара, тесем, ҫывӑрма хатӗрленӗр. Ирччен кашта ҫӳллӗшӳсӗр тутлӑ тӗлӗксем курӑр. Юмаха Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ артисчӗ Владимир Григорьев тата Светлана Лукиянова, Василий Иванов, Григорий Петров артистсем пуларӗҫ. Юмах текстне туссен юмахӗсем кӗнекерен илнӗ. Кларым редакторӗ Алина Герасимова, сасӑр режиссерӗ Дмитрий Ефремов.
Юмахӗсем